Сатанайы райгуырд. Уӕрхӕг ӕмӕ Дзерассӕйӕн сӕ иумӕ бацарды боныл афӕдз куы сӕххӕст ис, уӕд Уӕрхӕг амард. Иннӕ афӕдзы бон куы рӕввахс ис, уӕд Донбеттырты чызг рарынчын ис. Йӕ мӕлӕт куы рхӕстӕг ис, уӕд загъта йӕ дыууӕ лӕппуйӕн: куы амӕлон, уӕд иумӕ фыццаг ӕртӕ ӕхсӕвы дзӕгъӕл ма ныууадзут, Хорз лӕгӕй хӕс нӕ дарын ӕмӕ мӕ мӕрдты дӕр нӕ ныууадздзӕн. Ус амардис, ӕмӕ йӕ бавӕрдтой зӕппадзы. Бон куы ӕризӕр ис, уӕд Уырызмӕг райста йӕ хӕцӕнгӕрзтӕ, ссыди зӕппадзы дуармӕ ӕмӕ йӕ фӕхъахъхъӕдта бонмӕ. Дыккаг ӕхсӕв дӕр та афтӕ. Ӕртыккаг ӕхсӕв Хӕмыц дзуры йе фсымӕрмӕ. Нӕ мад нӕ хъомыл иумӕ куы скодта, ацы хсӕв та йӕ хъуамӕ ӕз бахъахъхъӕнон. Уырызмӕг ын загъта. Ӕз дӕуыл куы ууӕндин, уӕд ды гуырдӕй кӕстӕр дӕ, ӕмӕ ӕртӕ хсӕвы дӕр хъуамӕ ды бахъахъхъӕдтаис. Хардзау фӕкастысты Хӕмыцмӕ Уырызмӕджы дзырдтӕ. Райста йӕ хӕцӕнгӕрзтӕ ӕмӕ фӕрасти зӕппадзмӕ. Лӕууы зӕппадзы дуармӕ Хӕмыц Мӕдӕцы. Иуахӕмы айхъуыста Нарты хъӕумӕ. Ӕмӕ кӕцӕй куывды зарын цӕуы, кӕцӕй чындзӕхсӕвы хъӕр. Ӕмӕ загъта йӕхицӕн: «Ӕй, бын бауа, мӕлӕг рынчыны коммӕ чи кӕсы! Ӕмӕ мын зӕппадзӕй мӕ мады чи хӕссы? Ацӕуон ӕмӕ искуы иу чындзӕхсӕв бахӕрон!» Араст ис, ӕмӕ куыддӕр зӕппадзӕй иучысыл ауад, афтӕ зӕппадз ныррухс ис, ӕмӕ Уастырджи зӕппадзы хуылфы фестад. Нымӕтын ехсӕй ӕрцъыкк ласта Дзерассӕйы, ӕмӕ Дзерассӕ удӕгасӕй цы уыд, авд ахӕмы хуыздӕр фестад. Ӕмӕ йӕм бацыд. Уый фӕстӕ та нымӕтын ехсӕй ӕрцъыкк ласта Дзерассӕйы, ӕмӕ ус фӕстӕмӕ куыд уыдис, афтӕ фестад. Иу афӕдз куы рацыд, уӕд зӕппадзы цурты ӕрбацӕйцыд Нарты фыдбылыз Сырдон. Байхъуыста ӕмӕ зӕппадзӕй ссыди сывӕллоны кӕуын. Рараст ис Сырдон Нартмӕ. Ӕртӕ Нарты бадынц ӕмбырдӕй ныхасы. Фарно ныхасы, ӕмӕ уӕ райсом хорз. Хорз дӕхай уӕд, Сырдон, ӕмӕ сын загъта Сырдон. Диссаг ис Нарты уӕлмӕрдты. Куы байхъусай, уӕд дзы цӕуы сывӕллоны кӕуын. Уырызмӕг бадтис ныхасы уӕле, фестадис ӕмӕ бацыд зӕппадзы дуармӕ. Бакодта зӕппадзы дуар, бахызт мидӕмӕ ӕмӕ дзы рахаста чызг Сатанай. Сатана ахӕм рӕсугъд ӕмӕ зонынджын рауади, ӕмӕ талынг ӕхсӕв бон кодта йӕ уындӕй. Йӕ ныхас уыд кардӕй кӕрдӕгдӕр, топпы фатӕй растдӕр.